Tiende ni ng'at mogak ma remo nodwanyo ngimane nomulo nangane. Koro mano e momiyo nakelie poet moro ma wacho ni e seche ma wechi ok timre maber e ngimani, wek mulo nanga jadolo. Wek mulo nanga jadolo. To kendo kata ka mana in e yo samoro ineno ka jaduong' e chadi kata cha obiro mondo uwinjri kode, we bedo gi aranga mondo mi imose nikech moseno idwaro ni jadolo kendo iketo chilo marach kuome. Igak to kimulo ng'at maler tikete obedo mogak. Koro kiketo jadolo mok bedo mogak nikech un e yo maler ni kik in gi siso mar kose. Donge iwe aweya to ka kinde oromo ma gigo oserumoni miduogo e hekalu maler tibiro mose. ka in e thuolo. To kendo gima ber kuonyi bende kare timore, ka isebedo gi horuok e kinde nino, to chieng' ma koro weche ni kare, luong jadolo maler, to rwak aruaka lewni maler, to jadolo biro kawo pi, nikech jadolo ka jadolo owinjo bed ni nigi pi mar pwodhruok e ode. Obiro kawo pi, to obiro olo kuomi nikech kidhi e ndiko mar Ezekiel pradek gauchiel matindo prariyo gabich, wacho maler ni enokir kuomi pi maler, kendo mano

Wach makelo ni en niya, sayans ber kendo sayans bende konyo del. To wek keto sayans ber ahinya nikech mano be biro miyo ji kano maluw Nyasaye. Donge ne okonyi nikech okelo okelo sanitary pads itiyogo maber. Onge nakruok mondik e Biblos ni ka weche tek to wito napia na mach idhiyo. Kik idhi e kano mar Ruoth Nyasaye ni senapori koro gik moko ok dhi miyi wich kuot. Gino in iwuon Kitime kisayas kaka sayas ochiki to ekalo mar Ruoth Nyasaye tidwanye. Kendo chokruok mar Ruoth Nyasaye idwanye. Kendo oganda mag Ruoth Nyasaye mane nigi ma- mano biro gi ringruok maler margi bende ga- imiyo bedo mogak. Ok ondisore. Bed abeda mos e kinde matin nikech ok en gima biro dhi kodi jumbe ariyo kata jumbe ang'wen, to mana kinde matin mowinjore To ka rumo, ibiro duog e kal mar Nyasaye kose ol kuomi pi maler mar liw mopuodhi kuom gimoro momiyo ibedo mogak, tibiro dhi mbele gi wach Nyasaye. Gimokawa gi wuoro, ni e kinde ma kawuono nyaka joma chwo osiko mana nogar. Koro apenjoraga kenda ni to joma chwogi, gin bende ginenoga malo seche ma chwogi ang'atore gi gini bwogaga nikech seche moko Nyithind Ruoth Nyasaye ka wadwaro kata mano weyo timo kare adek mondo mi odhi okony ok bedo misango kidhi ir ng'ani adak kidhi ir ng'ani adak weya koro apenjore to king'e maber ni samoro min odi ne ok ni kare mano mosi in bende we kiri kalo mar Nyasaye bed kode e ot kani wom mos ka chieng' mos bedo joma kare nikech samoro en ni mos ni kode emo gibedo mogara Ng'i maber ni ka Ruoth mar Ruoth Nyasayeno ok orwakou gi chieng'no. Mano e gima timore. To mondo mi warit hekalu mar Ruoth Nyasaye kendo warit sinagogi kama ler mar Ruoth Nyasaye obed kama ler. To kata ka ahinya, tang'waro moni bedo gi chieng' duto, to kata kibiri bedo bath dala kamoro mine rwakoreka, Japuonjre onego ne ni nie ripot nikech ichiko yigi mar bedo gi oho buti tonde to japuonjre no fwenyo ni ng'ani to en obiro lego to samoro ok en makare ahinya ang'e ni next time kochopo to obiro chopo kalo mar Nyasaye. Wang'iuru ane gik mamiyo wabedo mogak to wang'iuru ane kaka wanyalo bedo kalo mar Nyasaye to wang'iuru ane kaka wanyalo bedo gi horuok mondo mi kik wadwany gik mowach ni Ruoth Nyasaye kinde ka kinde. Adhi e ndiko mar chakruok apar gabiriyo matindo ochiko kendo ndiko wachno ber mar singruok. Ndiko wacho ni eka Nyasaye nowacho ni Ibrahim niya, in kaachiel gi nyikwayi kod tienge mabiro nyaka gi singruokna. Singruokna ma nyaka iriti, in kaachiel gi nyikwayi e ma, Ng'ato ka ng'ato ma dichwo e kindu nyaka ter nyangu. Nyaka teru nyangu, kendo ma nobed ranyisi mar singruokna e kinda kodu. Kuom tienge mabiro, ng'ato ang'ata ma dichwo monyuol e uteu kata ong'iew gi pesa ma ok kodhu nyaka ter nyangu. Dumo da una mena. Amen. Yesu pa. Amen. Wacho ka singo kwa Jehova Nyasaye. Masa moro goli e piny kocha, tung' piny kocha dier piny mondo gibiyie. Koro ma to mana mar Ruoth Nyasaye en ma mondo koro chikwa ochik ni mondo mi kaka nomiye Ibrahim otime ne kothe duto, otime ne jogene duto gi nyikwaye gi tienge mabiro, e chieng' ma kawuono koro wachopie ni Ma en gima nochakore, to ma e gima koro wamako mondo wadhigo nyime nikech Ruoth Nyasaye nosegure maler, to nyaka warite, nyaka wamake. And mano emomiyo ibiro neno ka ka Abraham Nyasaye ogwedho, ma Isaka okendo yawuoyi ariyo, ma yawuote Nyasaye ogwedho Jakobo ni e iye kanyo, to Jakobo Nyasaye gwedho gi yawuoyi mang'eny kabisa. To nikeche nyako nok nyal ter nyangu, to ndiko wacho maler ni in kaachiel gi tieng'i duto, achiel nyaka achiel mano miye nok ne tieng' mar Abraham, ma en bende nyaka ne rwak e singruogno. Mano emomiyo Dina nyar Jakobo ne Jakobo oket e singruok mar Nyasaye nikech ne en kodhi mar Abraham. Ema chal gi kawuono ma koro kawuono Ruoth Nyasaye omiyo Silas nyathi ma nyako, to par ni gik ma watimo mag singruok ma Ruoth Nyasaye ka, nyathina ni ok anyal weyo kamano, nyaka kete singruok mar Jehova Ruoth Nyasaye. To Jakobo kawo Dina, to oketo Dina singruok mar Ruoth Nyasaye, Kuom mar marach, wuoyi moro ma wiye rabet, ma wiye kia ok mak kabisa, okia weche mag singruok maka Jakobo, ma joka Jakobo, biro ka Dina owuok ni onyi nyiri ma kada mare, to wuod Shekem

Tego wuoyi ni anyuola mare dhi mondo mi orom gi joka Jakobo mondo mi giwinjre mondo mi koro gikend nyakoni. Yawuoyi mondo osiko maler wach maber ni nyarwa ok inyal kawo. Nyathi kowalo mokawo moket e singruok maler kabisa en ok kawe oyono yono e nyim Nyasaye. Nyakono ok kawo nikech jomoko nyalo luwa kaeri Machamo nyama e kore kae, nidhi dak go. Gima itimono ok ni kare ne Ruoth Nyasaye. Nyaka kowal odongo, to ka Nyasaye oseloso maber, mochopo kindene mag kend, to wuod kowalo mano timo singruok, ema kawe. And mano emomiyo wayie mondo mi nyiwa wakendi kendwa, to kik nyiwa dhi e pinje moko mag jo-Jebus gi jo-Amon gi jo-Hivi mok oter nyangu. Wapimni Ka jogi dhi, to joka nyisogi ni yawa, ok wanyal, ok unyal kawo nyiwa, nyarwa, nikech ok oteru nyange. Koro gima ber, dhiuru mondo teru nyange. Ing'e ni jogi ologi, nikech nyange ma watimo ne mwa mako singruok mar Jehova Ruoth Nyasaye, To jogi keto jogi ni ne ok giutim gini, to ok ging'eyo ni gini, to en gima itimo kata ni Ruoth Nyasaye. Gini gini gini gidhi timo nikech dwaro mar kend kendo nyako. Mano emomiyo gi jogi dhi nyangu. Ok gidhi ni gidwa timo singruok mar Jehova Ruoth Nyasaye, mane Nyasaye osingo ne Ibrahim kaachiel gi kodhine duto te. To jogi dhi To wacho ni, Ah, mano gima yot. Ka jogi oseyie mondo terwa nyange, we mondo terwa mondo kwa sechako mondo wakete wakete nyange. To wa pili, Jakobo ne ong'iyo gik ma jogo nigo nikech Shekem ne nigi mwandu. To nyiso Jakobo ni yawa, ayini gimoro amora midwaro to maka mondo mi wuoda oked nyadine. To wapi winjo Ruoth? Jo mar Ruoth Nyasaye kik ikaw nyathini misekete singruok ni wilo koda gi mwandu mago kayiem nono. Dine ni mwandu ber moingo singruok, Jakobo dine okawo mwanduka moyiene gi wuod Shekem, doyiene Shekem mondo okend Dina, to nodagi. Tek ka ng'ato nyiso ni biuru mondo oket temb nyangu, kotim kamano, to ubiro kedo nyiwa, to wan bende wabiro kedo nyiu. To wa apim ni e. Joka no ol, nikech e seche mane koro kare cham oke odiochieng' mar adek kanyo, to jogo odhi, to wacho ni puga. Mago ma dwa nyono neno mar spare ma kwa, kwa, kwatieko, to dala no wawe awa kalera chuo. Mondo mi obed lesson ne tienge moko kata kodhi moko ma wigi opiedhore. To nyithind Ruoth Nyasaye, joka nodhi monegi pep e sama ne gin e ot ma giwinjo remno. Tang' ahinya, kaw singruok mar Ruoth Nyasaye iwene Ruoth Nyasaye, kik iket mwandu mondo ipimego. Ka ok kamano, Nyasach polo ok bi reso.